an hawipa a pi hi pa lingpi kan ti le linglingpi kan ti le ka han lingling te cun um le a zaw le a zaw cu anak khua hma le a fak tu celh lo le atu le kha si chun tu bor te pa va kha upiak u a ti le ana upiak le bor bor te pa nih kha ka pi si kan chun na dam ko la na thin phang la mu ti le si van chun ti ma van van van van tuah le a khela van chun le khan a khel te ka van chun la mu a van ti le Hika fak lo me cu hika me fak ko cu hika han me na chun ko ka pi kan chun phung si lo eh city mi cu ka han khela chun phung si na khela ka chun la le ka chun mi khan na thar hi a va kal le ka hin rian a va tuan thiam thiam le ka hin dam te ko lai ti le hi ka ai kal te ding thiam thiam nga raw lo me mo ka hin chun ko ama adu ning te si chun lo a zei ti le mok tha ti lo le bor te pa cu fim tuk ko ka pi ti na ti ning le ka ti ning kan fot lai ti keimah a ti ning in kan chut hmasa lai cu nangmah a ti ning in kan chut than lai a dam pak lai ti kan voi khara chut le ka cu asi rim ti lo khara ban ti piak lok la kha ka kun kun kun ti le he ta fang non le he nok la ka dam bak la he Kal le ka duh, kal le ka ṭih. A zei si zong ka kal ko lai tiah ka ti le tahan ah passport tuah ding in rangon lei ka kal lai ka ti le lemhat ka phiat. Set bing ten ka kal le ka hawi pa nih van ka do le voi tam tuk a rak ka u le ka nu ka thei ti lo. Ka khuaruah mi pin tuk ko. a dir ba le ka cycle tlaih bak le dir te le ka dir jian mi na thei ti lo ti na ka um ka ti le kan au cu te a ti le a ka zau le ka bim hai chia tuk cang jian na lung re ma thei ti le aw ka ti le zia ka ti le na thei ko te india sang kai ka du to ka kai kho tung lo le malaysia ka kal lai pathian an tuan ti la lo mo te tuan la ka kal lai ka ti a ka lo a ka lo na lungre thei tuk ko he hi bantuk lungre thei ahcun oh tongh ka tha ko cu a rak tong cia kha cu mu tongh te cu ka som ko tong ko si ca ti ko kum nga ding bak ve ti lo mi tong ko si ca ti ko khua hi tam tuk ka ruat Tong a maw that nga tong lo ah me ah thine ka tun ti la lo te lung re thei to ko tong ko shi ka ti ko le pan song kan khua kan phan pak le in thong ni leng su kan khua chu ka koi ka ti la hoi ti le kan sang hi kan din ah chun a lani ka din pi hoi an um lai caah tha lo lo sang dang ah ding sio ka ti ehti sacek zum e kan chok le kan sang kan rial kan ti le kan ka le khotto bik thlan mual pong ah nu mei nu ina kan va lut ka pian thar la ni kan sang i ka hoi le vial te kha minung pariat Khoto ah thing anak ahat le an thing ah dih zan ah uico anak that le kan va luhnak in an rak tling dih cu teh a ran te va kawl man ah hmuh khawh lo ding phun ka an rak tling dih ka kut ah le zume sacek ka lut bak le mu ka ṭih mi kam mu ti na an lau ko sia peng zeitin an ti le a me tal kha cu ken la se lo nan mah paul chol tia ka karai van ti kai rem chang ngai la ading sina ka ka kuda le evidence ka tha tuk kha um chang zeitin an ti le zu ka ding than lai ka ti ka ka khuaruah a har bakmi cu zu ka ding ṭhan lai ka ti le ka hawi le zu ding pawl nih an ka thlauh cu ding hlah an ti an ka thlauh deuh deuh din kai tim deuh deuh ding hlah ti le zia ka ti le zu kan rak din ṭi hna lio i nang pathian nih an auh i thawngṭha na chim ahhin pei kan zudin bu te hin kan hmai hngal tuk ve le kan hawi a si kan rak ti le ni ni khat ah cun amah bantuk kan si ve te ko lai kan ti cun ti an ti le ding hlah an ka ti le kei nih ka ding ko lai ka ti nunnak hi bei a dong ah cun o kan fel kho lo pathian nih kan kil ve hna sala a ho me khamnak ai kil kho la nun in dok kan pem cu a tiorin kan pem lo cu harnak ram ah hin pei mitthli za zat hi pathian a rak kan hruai cang cu voi zeizah hi dah ram thumnak ra ding hin kan i thawh ve lengmang kan thinlung hin zan khuadei passport kan tua caan hi a tam tuk te kan ding ciammam cu zeidang cu ka hal ngam ve ti hna hlah kaw zupc zum ding man deuh bep tit ti kha zen da si ka zudin bu i kavan sermon tak tak he ka tui tuk hi kharu ham dong si capo ka sai le ka zudin pe hoi kan ni na le ka thin lung a tap a ṭap. Ṭuan pengthang khat i um ding khan maw Pathian nih zunzu na dinnak hmun khan a rak in auh. Pakhat nih hin ka hal peng sela cu pak ka lenglei ka ni ka chunglei a ṭap. Kuat khat Johan nak ah kuat khat Johan dal thum nak ah zei ati Pathian fa si taktak mi hna cu an chungah Pathian thlai cinung kha a um cang caah an sual kho ti lo atilo an sual peng kho lo Hallelujah kan sual kho tuk nihin nan ma ya di mi tuan peng thang hi thlarau dia ka kilven lawa cun Thaizing kip tu ka kong hmanh keimah nih kai, kai kil khawh ṭung lo. Zu kan van dih le kan van din dih bak in phaisa nan pek tim le nu mei nu ka ro har efeng zlit mun asi ka rit bu chen oh ja ti le kum kul leng zu ka zuar sang le Tuzan bantuk i kan ini thawngtha a tlak hi ka thei bal lo riam. Na chim ni kha ka rak ngaih zia la a tha tuk la lang ni kan dang na ti. Pathian bia that ve dak su su tin tak zong lang ni dang rak lo ta. Lang ni a ka dang mi kha thlarau nih keimah operation tuah nak ah hman le zan khodei ka ṭhap ṭuan peng thang kum kul leng zu zuarnak ah na va lut le nangmah bantuk evangelist an in an luh bal ṭung lo a hau cawnpiak hi a hau lo i an chungah thlarau ka khup lai ti ka phunglam hin zulh lai ti cu thlarau nih cun a cawnpiak hna lai halleluja kan nih lai mi biahalnak si piancar nu a sual si la kir ṭhan hlah si la ti i ngaihchih hlah si la ti hlah si la ti nan hei uar ve ning ka lim i wa ka chim na fa patlau pa kong ka chim le adang kha chun i fiang di kan khri fo pa pakhat ai fiang khau le sia peng na chim ning hi kai fian lo mi te am le pakhat kan halla te le zai ka ti le zahan zan chu khua hi ka tuak le kai hil khau lo te le zai na tuak le ka ti le fa patlau pa kha kir hla se lo te ti ka tuak le kir hla se lo te ti ka pa fapa tlaupa kha kir hlah seh law te na ti le Eve timi khuaisen biahalnak hi mirang nih le an huam lo cem mi si le kir hlah seh law te na ti le na ka ti caah um ka van in let lai le kai fian ning ten ka ti kha ka pa fapa tlaupa kha kir hlah seh law vok rawl kuang ram ah thi sala te sal mo si nga fa ka ti

hei thi sehlaw, hei ti caw, patlingpi cu tuak ve cu, thi sehlaw, hau fa thlasi an ti la le, hei ti caw, a pa min an chim la le, a, a fa se ko. Aw fiang ko me cu, ka ti le, ka chim nu nai fiang lo le, kan halmi nai fiang lo e, a se keimai le lop zei ka ti. Kan halmi cu kir hlah sehlaw te ka ti ko me cu ti. hlasa a ka zulmi ma hum nih ka pa ti le hawi chia peng he ba tuk thu na an cawnpiak na zan an cawnpiak na atu na buai mi te kir hlah sel te ti mi te cha keima le ka thei le in let ko me ning ti na thei ka let ko me ti le na buai chem mi su kir hlah sel ti se ko lo mo ti le o ti le kan hoi pa ni buai ti hla a kir diam cham hallelujah a kir diam chang a kir maw ti le kir inn chung a lut ko lo maw ti le lut a lut diam cang a kir diam cang cucu pei laimi nih hla selaw te nan ti peng cu Jesuh nih zeidah a kan cawnpiak phaisa tlau zong an mu tu tlau zong an mu fa si hnuah a tlau kho fa a si taktakmi cu an tlaunak in an kir ṭhan tikah Jesuh nih a kan cawnpiak duhmi a si. Hallelujah! Ka zul u, mi chamau ai hngalmi cu an kir le a chamau ai hngal ve lomi a upa tu kha atu tiang hi tual ah a dir peng a lut lo te sia rol uk labang nih cun di de ngai ti sia rol uk de hakha a chim le a upa hi baptist si le ti misual mi hna an i ngaih chi le lunglawmnak puai an tuah le a upa nih di de ngai ti a hong tlung si lo maw innchung ah lu tlung lo sal pahal au i zeidan an tuah eh na naupa te sual tukmi a tlau mi kha hong kir le na pa nih lawmh tuk len ti puai kan tuah ko hi thawngsa chimtu nih kan i palh hoi ṭhan mi cu fapa tlau pa zong a kir le aa ngaihchi le pa nih a ngaih thiam aa ngaihchi hmasa lo thaten ngai a donghnak bik ah a lung a fim a thi ko cu te a lung a fim i ziah fa ka si buin si lo maw sal nun hman ka tluk ti tung lo ka pai riu mi sal man ei chaw lawan nei zia kai fa ka si tung ai ding ka nei lo ka kir lai ti hallelujah a lung a fim le a kal that ngai fapa tlaupa nih ngaihthiam a hal hlan ah a pa nih ngaihthiam lam hlapi a um lio ah a pa nih a hmuh a tlik hnawh a pom a ku a nam hallelujah pom ti cu zei cohlan kuh le hnamh ti cu zei ngaihthiam a pa nih a pom ṭhan hnu a ku hnu a nap hnu ah pei a sualte ai hngal ve le ka pa na mah le pathian mah mi sual ka si lo ma fa ti awk zong a kai tlak lo sal pakhat bantuk in ka chia ko ti ko cu cuman cu pa nih e ti ma ka phan tukmi capa nih eh rak ti lai ti pei ka phan tuk nang la kei si sala ma oh nai phiat tak le phiat tak lo nak kan zoh rih lai cu zarh hnih rong um phot la a ti ve lo te sal cu sal an si ti hallelujah fa cu fa an si ti A kir ruangah a fa a si lo. A kir i a hmuhmi si dei. A nun lio ah ro a coter ṭhan. Cemi tang cu si seh.